1848 ass dat klengt Duerf Belgium vu Lëtzebuerger, déi an Amerika ausgewandert sinn, gegrënnt ginn. Zënterhier gi Lëtzebuerger Traditiounen hei am Wisconsin, zwou Autostonne nërdlech vun Chicago, héich gehalen. Um Lëtzebuerger Fest de leschte Weekend hu vill Amerikaner mat Lëtzebuerger Wuerzelen zesummefonnt, esou och d'Verena Vester. Hir Grousseltere waren deemools ausgewandert. Mäi Grousspapp war komm, de Mischii Boermesch, Mike Boermesch. Mäi Papp war vu Weiler-la-Tour a meng Mamm war vu Beefort.
Si selwer gouf an Amerika gebuer, mee huet Lëtzebuergesch geléiert a schwätzt zënterhier. Mäin ganz Liewen. 91 Joer meng Leit zu Lëtzebuerg geschwat an do hu mer et geléiert. Duerno hu mer missen Englesch schwätzen, wéi mer an d'Schoul gaange sinn. Mäi Lëtzebuergesch ass net méi esou gutt, ech schwätz net genuch hei. An da wa Leit kommen a soe schwätz Lëtzebuergesch, da muss ech emol denken. 2004 ass d'Luxembourg American Cultural Society gegrënnt ginn. D'Associatioun, déi dëst Fest organiséiert, sech fir d'Erhale vun de Lëtzebuerger Traditiounen asetzt an d'Geschicht vun den Auswanderer an engem Kulturzentrum zu Belgium erkläert. Den Gilly Croad ass en ehemolege President dovunner. Mer waren immer immer lëtzebuergesch hei an Belgium a Wisconsin. An d'Lëtzebuerger Sprooch huet a wäert an dësem Duerf ëmmer eng wichteg Roll spillen. Immer hei hunn der Leit immer lëtzebuergesch geschwat an dat geet nach un. An mir hunn eng eng Class hei fir lëtzebuergesch ze studieren.
Dat ganzt Fest spillt sech all Joer ronderëm de Luxembourg American Cultural Center zu Belgium of, deen 2009 gebaut ginn ass. De Familljebam am Kulturzenter weist méi ewéi 150 al Fotoe vu Famillje mat Lëtzebuerger Wuerzelen. E spigelt hiren Ursprong am Grand-Duché An d'Liewen an Amerika erëm. De Gilly Croad fillt sech nach ëmmer ganz verbonne mat sengem Heemechtsland.
Mir sinn ganz frou fir Lëtzebuergesch ze sinn, an dat Max ass dann mol mer sinn gutt hei an der Häerz. A wéi hei am Land, wëssen se och zu Belgien richteg Fester ze feieren, mat guddem Iessen a Gedrénks. Fir Stëmmung huet engersäits d'Band aus dem Escher Jongelycée gesuergt an de Saxophon-Quartett. Déi alle béid extra fir d'Fest aus Lëtzebuerg ugereest komm sinn.
Dee wäite Wee vu Lëtzebuerg, dofir si se esou gutt.
Traditionell ewéi all Joer waren d'Parad duerch d'Haaptstrooss an de Concours Ween am séierste kann Träipen iessen ënnert anerem d'Highlights vum Fest. Mee fir vill Amerikaner mat Lëtzebuerger Wuerzelen war d'Soirée wou si hire Luxembourg Citizen Pins kritt hunn am bedeitendsten.
Dir musst realiséieren, datt Dir d'Ierfschaft vun aneren ausgewanderte Virfaren zréckgewonnen hutt an d'Recht fir e Lëtzebuerger Bierger ze sinn. Si all hunn dëst Joer déi duebel Nationalitéit ugefrot a kritt. An Dir sidd elo Ambassadeur am Interêt vun der Lëtzebuerger Regierung.
Crowent. D'Katie an d'Megan Woods hunn och elo e Lëtzebuerger Pass.
Mir krute Geschichte vun eise Grousseltere gezielt, dass mir aus deem klenge Land, dat Lëtzebuerg heescht, kommen. A wéi mir zu Roum studéiert hunn, do hu mir d'Chance genotzt, fir séier eng Kéier Lëtzebuerg besichen ze kommen.
A si denken dobäi un hir Virfaren.
Mir wëllen unerkennen, wat d'Emigranten hu missten duerchmaachen, wierdegen, wéi eng Rees si op sech geholl hu fir e bessert Liewen. Dat heiten ass eis Aart a Weis, fir si ze éieren. Esou och den 12 Joer ale Brodie Sebstad, deen elo offiziell déi duebel Nationalitéit huet.
Déi lescht Kéier wou ech zu Lëtzebuerg war, dëse Juni, krut ech mäi Pass, mäin europäesche Pass.
An hien denkt dobäi u seng Virdeeler fir d'Zukunft.
Et huet een doduerch vill Méiglechkeeten, well an Amerika kascht et immens vill fir op d'Uni ze goen, well ee muss all déi verschidde Bäitreeg bezuelen. Mee et huet een eng gutt Chance op eng Uni an Europa, well et manner kascht ewéi an Amerika. Ech sinn immens stolz, dass ech Deel si vun esou engem schéine Land.
An esou lieft an Amerika en Deel Lëtzebuerg weider, mat villen Traditiounen an der Lëtzebuerger Sprooch.